Yoo tɔgbe egbe be dɔ miawoe le agbedɔ dzi yoo meɖe kuku mise ese be nya fifia ne woagblɔ be gbetsi. Nu kae nye gbetsi o? Midze ɖe kuku akɔ akpawaŋti na mi. Yoo ekpɔ be. Míyɔna nuawo, nu ɖe li àyɔe ɖeka vɔ elɔ nu ɖe eme abe eve, etɔ̃. Wogblɔna be ame ya etsi gbe vɛ tso Mawu me tsɔ va anyigba ya dzia, egbe yi ke wòtsi vɛ nye be yemanɔ anyigba ya dzi. wòadzidzi o alo wòawu eƒe ale o. Nenye be amea tsi gbe ma vea, vɔsa le wowɔna na ame ma, woaɖee ƒu elabe ame ɖewo vaa, wova anyigba dzi kpɔ dzo. gatrɔ gbɔna va dɔdasiɖewɔƒe. Ta wogblɔna be dɔdasi ya, ne yewova wɔe vɔ le ƒe blaade megbe alo ƒe blaeve megbe koa, yewoatrɔ dzo. Ye nye egbe yi wotsi ve anyigba ya dzi. Egbe didi ɖe netsɔ gbugbɔ trɔ va anyigba dzi. ye woyɔna be egbe tsi. Egbe yi ke ne egbe yi ke ne gblɔ eƒe tsiwo va lena le anyigba dzi yae nye gbetsi. Hafi gbe si li ƒona me ava anɔ anyigba dzi vɔ hafi egbe sia la ƒo. Gbesi ma wogayɔnɛ be aklama alo ahe. Aƒo. Ahe ƒoa mea, menye nu wònye ame aɖeke sɔ so dzɔƒe sɔ va anyigba ya dzi o. Vɔ míaƒe nuwɔnawo wɔnɛ bena gbesi Alo gbe si ƒo na mí, alo ahe ƒo na mí, alo aklama ƒo na mí. Ye wogblɔ be woaɖe gbetsi na mea? Ele vovo ne gbe si. Ta mli nye be wobe amea ahe ƒoe. La ho agɔ be dze be no no ɖe gbe si ne. Wodzina koklovi kple nuwo, wozɔ wɔna kɔnunamea kɔa? Evɔ ameɖe le ana ha nu kakakakaka ko abe o be ezu ameɖe. Ye ma zu ahe ƒo wozu gbesi ne ta. Ne wogbe nya ɖe gbesia ne ko evɔ. Ne wogbe nya ɖe na mea tse nyateƒe ma ga nu aha. Yo mɖe koko mdzi be ma biɔ be na ɖe egbea ɖe evi, etɔ be gbesi, enɔ be gbesi, ƒome be gbesi ate ƒo vi. ke wo dzi ƒã. Ẽ, nu yi ke magblɔ nye be etɔ megbe tsi eƒona ame, enɔ megbe tsi eƒona evi. Vɔ menye vi ɖe sia ɖe woƒona o. Ɖevi yi ke kple etɔa woso le ati ɖeka dzi va dzɔa, ɖevi ma ye. gbesia ƒona alo ahea ƒona. Ke ne wogbe nya wɔ ene koa, evɔ. Enɔ woawɔ nane ebe gbesia ate va ƒo via nyɔnuvi ɖe ke wome gbe sɔna ela va ƒoe woaɖe ene. Nenema wɔ le ma hafi ƒome ƒe gbe si le. Efia be ƒomea, ahe ɖe ƒo ƒomea, womee ɖee ɖa o. Ta ne dzidzimeviwo le fafa kɔa, ahe ma anɔ ƒo, gbesi ma anɔ ƒo se ɖe esime wosa gbesi ma abe vɔ. Ne wogbe nya sɛ kɔa, ɖe tɔ ɖe fi ma. Yoo, gbɔgbɔ be tsea me. Ke ne nye be nène be nua le do nuƒo na ame ɖe, ye amea di be yeake ɖe eŋuti o, ne akplɔe to emɔa dzi, ne nene be gbesi alo ahe wa, ne ɖe ɖa le ye dzi, ne ɖe ɖa le yewobe ƒomea dzi aɖe, nɔmba ka dzi woate ke ɖe ŋutiwò le. Gbã ne mayɔ nɔmba nyaa, nya ɖeka le eme dzi be magblɔ be miɔ nyea nyemade dafa ɖe anyigba gbeɖe o, ele eƒe nɔƒe. Gake menye nusianu ye woante wɔ Dzɔdzɔme aɖo ame ɖewo ɖa koŋ yewo ke le gbeɖiɖi sem, yewo ke le nu kpɔm, yewo ke woate ɖo adze kple woƒe dzɔgbe yi le me woaɖo adze kplii. Woagblɔ na wo be nu ya nu ya nu ya ale woawɔ na wo. Vɔ zi geɖe wogblɔna be e bokɔwo koa te ɖe gbe si na ame. bokɔwo kɔ ade ɖaxɛ na amea, megblɔna be ao. Le akpa yiwo ke wowɔna afã ŋuti dɔ le ɖe, wò kɔ agblɔ nya ma. Vɔ ne nye be amli ma ŋutɔŋutɔ ƒona nu na wòa, ne edza ɖe gbetsi na amea, gbetsia ŋutɔŋutɔ dza bia nu yi ke woawɔ nɛ. Kafi wòaɖe asi le amea ŋuti. Ne wogbe nya wɔe na amea kɔa, eɖe asi le ŋu xoxoxo. Ye wɔ be nenye be ame ɖewo le fia nɔ gbe nya kafa kɔa, eɖewo no va kɔ be vedui, vedui, vedui, awɔ vedu kaka aƒo ta la te. Vɔ nya yi ke le nyaa kɔe ga le. Ese nu yi ke gblɔ mi le na ɖe. Ta nenye be gbe si le fu ɖe na wo, ye va nye tɔ gba zu ma gbɔ ko ya mli ma agblɔ na be gbe si ye le amea gbɔ ebe ale ale ale ale, egblɔ be ale nu yi ale ale wa wɔ na ya, ne me wɔe nɔ ko nu ma ya tutu. Magasẽ ŋkɔ gbeɖe gbeɖe gbeɖe o, kaka adzo le anyigba ya dzi o. Ta enye nu ma tsɛ nu wònye ƒona ame abe fiƒode ƒe nane nene. Èse nya me ɖa ɖe? Ye ta nenye be wova be wodze amea ko be ne woɖe gbe si nɛa, nyea nyemexɔnɛ o. Amea meɖe via mekpɔ tsi o. mekpɔ eƒe ɖewo le hafi ne naxɔe hafi gbe si neƒoea tsɛ le hafi dzɔdzɔme ƒe gbe si ma ke nye ahovi. Ahovi ɖe le ƒome mea ye edzi edzi na gbe si ƒona ame. Enye ahe ƒona ame. Enye aya ƒona ame. Ta ema ne wò ɖeka ènya be nu ya le nye gbe si le yewoƒe ƒome me ya am ƒomea mele sɔsɔ ɖe eŋuti bena woava wɔa, ne wò ɖekae do ye va dze teƒe nyuie ne wowɔe na wòa, avo. Ke wobe wobe ame ya la, ame ko menya nu yi ke le ƒomea me ko be o. Etrɔ ƒomea me te do me loo ya ko nu le nyɔnyɔ na ame susɔ, ya ko nu le nyɔnyɔ na eye koe nu le nyɔnyɔ na Sela ɖe etrɔ me a a a. Ame ɖewo le wo so mɔ ne gbe sia ya wosẽ nɔ ye woɖe asi le ya ŋuti. Ne wolé mia amewo kɔ de prison, ye aƒe ewɔ ame ɖeka le amea me, ye ame amewo va to exɔlɔ̃ aɖe va to mɔnu kakaka va xe fea, womate ɖe amewo pete do goe o. Ame ma eme ŋuti dɔ ko wowɔ ya ko woaɖe to goe. Nenema ke nye fiƒode. Fiƒodea fe xexe wònye. Ye ta nenye be ame ɖe nu ya le fu ɖe ne wòkpɔ be yi to mɔ dzi woxe gbe si wowɔ nuwo na yi ŋu wòglo ɖe.

nenye be nète Gert nɔmba ma koa, ake ɖe ŋutinye. Ye nye ƒe Togo nɔmba, mianɔ to dzi woayɔe ne miase loo. Yo Togo tɔa, miayɔ le quatre-vingt-dix-sept, trente-sept, quatre-vingt-dix-neuf, soixante-treize dzi. Xo miake ɖe tɔgbe Amenetsi Agbe dzi loo. Akpe na amesiame.